Илһамның иң куәтле минутларында язучы үзен аңа кемдер кул язманы әйтеп яздырган кебек хис итә. Прозаик, журналист, шагыйрь, сценарист, җәмәгать эшлеклесе Фазил Искәндәр шулай дип әйткән. Бүген иҗади илһам һәм сынаулар турында сөйләшербез. Исәнмесез, сезнең белән Белем дөньясы һәм мин тапшыруның алып баручысы Айгөл Имамова. Алдагы минутларда Иң масса күләм имтихан. Татарстанда рус теленнән бердәм дәүләт имтиханы ничек узды? Илһам көтеп, иҗади бәйгедә кем җиңүче булды? Яратып алган героебыз кайта, яңа Буратиноны кайчан күрербез? Россиядә бердәм дәүләт имтиханнары башланды. Беренче булып үз белемнәрен балалар химия, әдәбият һәм география буенча тикшерделәр. Ә 29 майда иң масса күләм имтихан рус теленнән узды. Аны Татарстанның 15 меңнән артык чыгарылыш укучысы тапшырды. Алар арасында 207 укучы сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар. Бу көнне имтиханны 100 гә якын урында тапшырдылар. Аларның берсенә Казанның 183 мәктәбенә Татарстанның мәгариф һәм фән министры Илсур Һадиуллин килде. Эшнең барышын тикшереп, күзәтүчеләр белән аралашты, укучыларга уңышлар теләде. Имтихан бирүчеләргә карата катгый таләпләр куела. Укучылар видеокамералар белән җиһазландырылган аудиторияләрдә утыра. Контроль үлчәү материалларын имтихан оештыручылары якланган каналлар аша ала. Рус теленнән сынау 3 ярым сәгать дәвам итә. Укучыларның әзерлекләрен, кәефләрен Эльвира Җамалетдинова күреп кайтты. Хорошего дня всем, проходим. Всем удачи, ребята, сегодня. Дулкынландыргыч көтү, металл эзләгеч белән тикшерү һәм аудитория эзләү Казан укучылары 183 нче гимназиягә рус теленнән ЕГЭ язарга килгәннәр. Чыгарылыш сыйныф укучыларына үзләре белән иң кирәклесеңне алырга мөмкин. Бу паспорт, гели каләм һәм су. Телефон һәм шпаргалкалар бу исемлеккә керми. Татарстан мәгариф министры сүзләренчә, яхшы әзерләнгән укучыларга алар кирәк тә булмаячак. Никаких шпаргалок.
Шпаргалки должны быть там, где то дома. Какие пожелания? Самое главное, собраться эзләп йөри. Аделина следователь булырга тели, шуңа күрә ул имтиханнарга әзерләнүгә төпле карады, репетиторлар, укытучылар белән мәктәптә һәм өйдә мөстәкыйль биремнәр эшләү, болар барысы да аның көндәлек тәртибен тәшкил итә иде. Аделина югары баллга гына өметләнә, аның белән бергә нәтиҗә өчен өйдә Әти-әнисе дә борчыла. Ә борчылудан чыгарылыш сыйныф укучысына башкаланың иң яхшы югары уку йортына керү хыялы көрәшергә ярдәм итә. У меня есть немного волнения, но в принципе я уверена в себе, так как. Минем бераз дулкынлануым бар, ләкин мин үз-үземә ышанам. Мин ел буе әзерләндем, шуңа күрә имтиханны яхшы язырмын дип уйлыйм. Аделинадан тыш Татарстанда рус теле буенча имтиханны быел унбиш меңнән артык чыгарылыш укучысы язган. Алар арасында сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән 207 укучы да бар. Республика буенча чыгарылыш укучылары өчен 98 ЕГЭ уздыру пункты бар, шуларның унбише, өйдә. Минималь балл, 24, ә алтын медальне раслау өчен 70 тән ким түгел. Ә иң мөхиме, менә шушы 27 бирем килә бит инде, хәзер унда ала башлыйбыз без аны. Канал буенча, сакланган каналлар буенча шуларның әгәр дә егерме дүрт баллны җыя икән бала, димәк, бу инде порогны, шушы чикне үтте дигән сүз. Әлбәттә, аларның һәрберсенең өмете, йөз балл җыю, югары балл җыю, уку йортларына керү, гомумән, яхшы аттестат алу. Шуңа күрә бүген без барысына да уңышлар телибез. Рус теленнән ЕГЭ язу өчен өч сәгать ярым вакыт бирелә. Бу вакыт эчендә кабинеттагы хокук бозуларны камералар һәм оештыручылар карыйлар. Аларны махсус волонтерлар күзәтә, аларның күбесе берничә ел элек үзләре имтихан тапшырган студентлар. Волонтерларның төп бурычы, хокук бозуларны ачыклау һәм протоколга кертү, шулай ук алар еш кына коридорга чыга торган мәктәп укучылары артыннан да күзәтәләр. Иң мөхиме, менә бу имтиханга әзерлек күптән барды, Ул бер бер ел эчендә генә бара торган әзерлек түгел, ул еллар дәвамында бара, моңа мәктәп әзерләнә, укытучылар әзерләнә, балалар әзерләнә. Әлбәттә, әти-әниләр шулай ук бик борчылалар. Хәзер инде бөтен борчулар артта калырга тиеш. Узган ел Татарстанда рус теле буенча имтиханның уртача баллы 73 булды, бу нәтиҗә гомуми федераль баллдан дүрткә югарырак, ә 100 баллга ЕГЭны биргән чыгарылыш сыйныф укучылары арасында республикада 88 кеше булган. Илсур Хадиуллин быел да шундый рейтингны саклап калырга өметләнә. Имтихан нәтиҗәләре июнь уртасында гына билгеле булачак. Минималь чиген үтмәгәннәр 22 нче июньдә яки 1 нче июльдә ЕГЭны яңадан тапшыра алачак. Илһам аша сынау Казанда Илһам Бөтенроссия яшь шагыйрьләр һәм язучылар конкурсында җиңүчеләрне бүләкләделәр. Тантана Габдулла Тукай әдәби музеенда узды. Ел башында игълан ителгән бәйге туган тел көненә багышланган иде. Катнашучылары Татарстаннан һәм Россиянең башка төбәкләреннән 700 гә якын бала. Укучыларның иҗаты белән шәхсән танышу өчен жюри әгъзалары Казанда, Чаллыда, Әлмәттә, Чистайда һәм Орчада очрашулар үткәрделәр. Ә инде бүләкләү көнендә катнашучылар өчен төрле әдәби жанрлар буенча шагыйрьләр, прозаиклар, драматурглар һәм журналистлар Мастер-класслар оештырдылар. Конкурсның гран-при иясе кем икәнен Эльвина Менәбетдинова белә.
Барысына да илһам кирәк, ә язучыларга һәм шагыйрьләргә бигрәк тә. Сөмбел Хәйбуллина бәйгенең финал этабына Казанга Әлмәттән килде. Бәйгедә беренче тапкыр катнаша. Сөмбел, яшь драматург. Ул пьесалар яза. Э, үземнең шигырьләрем дә бар, шулай ук хикәяләр дә язам. Э, үземә җаныма якын инде ул драма әсәрләре, пьесаларым бар. Ә Әнвәр Мөхетдинов бәйгенең финалына Арчадан килде. Бәйгедә ул инде икенче тапкыр катнаша һәм инде икенче тапкыр финалга җитә. Әнвәр булачак журналист. Яшь булуына карамастан, аның публицистикада тәҗрибәсе күп. Мин шигырьләр укыйм, хикәяләр укыйм, әмма үзем публицистика номинациясендә катнаштым һәм мәкаләләр, язмалар язам. Мин бу бәйгедә инде икенче тапкыр катнашам. Мин үзебезнең Арчада Арча Нур балалар телестудиясе бар. Бу йөрдә безнең җитәкчебез Зарипова Зөлфирә Манаповны шундый бәйге бар, әйдә катнашасыңмы диде дә, теге елны беренче тапкыр. Һәм шуннан катнаштым. Һәм быел инде уку елы башыннан ук бу бәйгегә әзерләндем, тема сайладым, яздым һәм катнашырга булдым быел да. 42 катнашучы бәйгенең финалына үтте. Иң талантлы яшь шагыйрьләр, әдипләр, драматурглар һәм журналистлар. Бәйгенең барлык өч этабында алар үз эшләрен күрсәттеләр. Финалда катнашучыларны остаханә көтте. Алар алдында танылган язучылар, Һәм шагыйрьләр чыгыш ясады. Әйтергә кирәк, агымдагы елда без берникадәр үзгәрешләр керттек әлеге бәйгегә, дөресен әйткәндә, аның бүләкләү тантанасына. Гадәттә, ул безнең Туган телләр форумы көнендә генә уза иде, без әлеге балаларыбызны бары тик сәхнәгә менеп бүләкли идек тә шуның белән тәмам оныта идек. Ә агымдагы елда без әлеге балаларыбыз, безнең җиңүче, призер балаларыбыз ниндидер бер багаж белән кайтып китсен дигән шундый максат куйдык үзебезгә. Һәм инде менә Габдулла Тукай исемендәге Мемориаль музей җитәкчелеге белән берлектә, әлеге музейның базасында без Язучылар берлеге белән берлектә, без дүрт юнәлеш буенча, менә шушы номинация буенча остаханә булдырдык. Әлеге остаханаләрдә, остаханәләрдә безнең балаларыбыз үзләренең иҗатлары белән таныштырып үтә алалар һәм инде әдипләрдән нинди дә булса тәнкыйди фикер яисә ниндидер мактау сүзләре ишетергә һәм инде үзенә күрә остаханә мастер-класс күрсәтергә тырышабыз. Ләкин бүләкләр моның белән генә бетми. Финалистлар өчен төп бүләк, альманах. Аны ел саен ясыйлар. Җыентыкка катнашучыларның иң яхшы эшләре керә, шигырьләр, хикәяләр һәм мәкаләләр. Балалар өчен бу мотивация. Җыентыкка басма иҗатны популярлаштыруга ярдәм итә. Катнашкан балаларыбызның күп кенә әсәрләре, дип әйтик, иҗат җимешләре үзләренең яшәгән төбәкләрендә, район гәзитләрендә, журналларында да урын таба. Менә безне дә сөендерә ул. Ә безнең аркылы, безнең бәйге аркылы аларның бар мөмкинлеге, менә мөмкинлек республикадагы периодик басмаларда, балалар өчен басмаларда да басылып чыгарга. Чөнки альманах ул аркылы алар үзләрен таныта алалар. Һәм инде киләчәктә менә шулай итеп бермә-бер үзенең тәҗрибәсен арттырып, яңа әсәрләрен булдырып, ул үзебезнең республиканың басмаларында да урын алырга мөмкин. Бәйгенең төп максаты, телгә мәхәббәт, туган телдә иҗат итәргә теләк тәрбияләү, шулай ук яшь талантларны табу һәм аларның иҗатын популярлаштыру. Илһам бөтенроссия бәйгесе, Ул республикада инде тугызынчы ел үткәрелә. Бәйгедә унике-уналты яшьлек укучылар катнаша. Быел катнашучылар саны 700 диярлек кешегә җитте. Финалга 42 катнашучы чыкты. Гран-при исемен Балтач районыннан катнашучы Эльвина Иванова алды. Бүген оештыручылар бәйгене популярлаштыруны максат итеп куялар. Бәйгедә якындагы районнар гына түгел, ә илнең барлык төбәкләре дә катнашсын өчен. Чыгарылыш сыйныф укучылары мәктәптә соңгы көннәрен ничек үткәрделәр һәм дә әллә Буратино кайтамы? Бу турыда минем хезмәттәшем Нияз Рахман белә. Балачак һәм мәгариф дөньясыннан иң уникаль яңалыклар аның кызыклы тәнәфес рубрикасында.
Сәлам дуслар! Җәйге каникуллар башлануы белән котларга рөхсәт итегез. Майның соңгы атналары укучылар өчен аеруча дулкынландыргыч булгандыр. Чөнки соңгы кыңгырау, төрле чыгарылыш чараларына әзерлек, ул зур көч һәм энергия сорый. Бу соңгы атнаны укучылар ничек үткәрде? Бу хакта алдагы минутларда. Быел мәктәпне күпме укучы тәмамлаган? Беләсезме? Юк икән, алдагы саннарны язып куегыз. Быел мәктәп белән Татарстанда 15 мыңга якын укучы саубуллашкан. Бу бит тулыбыр район үзәгендә яшәүче халык күләменә тиң дигән сүз. Соңгы коңгырау шалтырап, алар зур тормыш юлына аяк баса. Бу 11 ел алар өчен мәңгегә хәтерләренә кереп калачак. Безнең укучылар тәрбияле, һәм үз укытучыларының онытмый.

Иң кечкенә кыз мәктәпне тәмамлый. Чыгарылыш сыйныф укучылары арасында быел Полина Скорик та бар. Ул шулай ук 11 сыйныфны тәмамлый. Ләкин шунысы гаҗәп, ул Россиядә мәктәпне тәмамлаучылар арасында иң кечкенә буйлы укучы буларак теркәлә. Баксаң, аның буе нибары 80 сантиметр икән. Моның барсына да сирәк булган авыру сәбәпче. Полина исә бик тормыш ярата торган кыз һәм менеджмент юнәлеше буенча читтән торып укырга керергә җыена. Моннан тыш ул әле

Хөнәр фестивале. Зәй районында 7 мәктәбендә соңгы атна бик зур вакыйгага бай була. Биредә исә хөнәрләр фестивале уза. Аның тәртибе буенча ел дәвамында укучылар үзләрен төрле хөнәрләрдә сыный. Ә финалда аларга барлык өйрәнгәннәрен күрсәтү мөмкинлеге туа. Карцинов үз проекты белән чыгыш ясый. Шунысын да әйтергә кирәк, 7 мәктәпнең энергетика компаниясе белән килешүе бар икән. Аның буенча алар бу тармактагы һөнәрләрне өйрәнә ала. Миңа калса, мәктәп бусагасыннан ук кем булырга теләгәнеңне билгеләп кую, хыялыңа атлау бик дөрес эш. Наши специалисты, мастера приходят сюда, дают э, мастер-классы э, и показывают, э, как нужно работать, рассказывают о преимуществах профессии энергетика. Җәйгә нинди планнар? Мәктәп укучылары чираттагы сораштыруларда катнашкан. Көтеп алган каникулларда алар ял итеп кенә ятарга җыенмый. Сораштырылган меңнән артык укучының 42 проценты укырга һәм ял итәргә, 28 проценты төрле түгәрәкләргә йөрергә һәм ял итәргә җыена. Аларның нибары 18 проценты гына үзләрен тулысынча ялга багышларга җыена икән. Әле бит эшләүчеләр дә юк түгел, әти-әнигә ярдәм итүчеләр. Бер сүз белән әйткәндә, каникуллар файдалы үссен. Это мой брат Витек. Здравствуй. Вот привел тебе. Витек?
Буратино экраннарга койды. Ие, чыннан да бу яңалыкны режиссер Игорь Волошин хәбәр итә. Алексей Толстой әкиятен беренче тапкыр 1959 елда экранлаштырылган булалар. Ул вакытта Совет мультфильмы чыга, ә 1975 елда Буратино мюзиклы Инде яңартылган геройны без зур экраннарда 2023 елда күрә алачакбыз. Димәк, көтәбез. Ә әлегә балачакта без карап үскән мультфильмны искә алыйк. Как мне его назвать? А, вот как. Назову-ка я его Буратино.